Yek, Tewhîd. Hemû pêxemberên Xwedê bi yekîtî û tenêbûna Xwedê mirov agahtar kirine. Ji mirovan re di heqê tewhîdê de wisa teblîx kirine, Ji Xwedê pêve tu îlah tine. Rêveberî û perwerdehiya hemû gerdûnê di destê Xwedê de ye. Xwedê ne hewceyê gerdûnê ye lê hemû alem hewcê wî ye û pêve girêdaye. Allah bêşerîk û bênezîr e. Ger ji xeynî wî îlah hebûna ê nîzam û pergela erd û asîmana xirab bûna û ew îlah ê pêşbirka meznayiyê kiribûna. Ev xwestina serdestiyê jî ê bûna sedema tevlîhevbûnê. Dido edalet, ji wezîfeya pêxemberan yek jî dadmendî ye. Xwedê însanan ne wekî mexlûqê din afirandiye. Ji bilî rûh, eqil, qelb, xezeb û şehwet daye însanan. Ji van re sinûr tine. Ku mirov bi kar be û rêya xwe bibîne, dibe ku ji bo armanc û hestên xwe zilm û neheqiyeke mezin li mirovan û mexlûqê din bike. Ji ber vê yekê Xwedê ji bo mirovan pêxemberên xwe şandiye ku bi wehyê mirovan perwerde bikin, neheqî li hev nekin û bi dadmendiyê jiyana xwe derbas bikin. Sisê îbadet Allah Celle Celaluhu îns û cinan tenê ji bo jê re îbadet bikin xulqandiye. Îbadet jî ew e ku mirov emrê Xwedê pêk bîne, xweş tiştê qedexe, Kiriye dûr bike. Mana û derûniya îbadetê jî ew e ku mirov feqîrî, kêmasî û bêzariya xwe fêm bike û li ber qudret, dewlemendî û bêkêmasiya Xwedê bi şewq û bi heyret here secdê. Ku Xwedê ji bo însanan pêxemberan bi wehî agahdar nekiribûna, ê mirov nizanbûna ka ê çawa îbadet û perestîşiya Xwedê bike. Di vê warê de jî minak û rêberên heqîqî pêxember in. Çar, Axîret Hinek mijar hene ku eqilê mirov bi serê xwe nikare fêm bike. Jiyana axîretê jî yek ji van mijara ye. Lewra saxbûna piştî mirinê tenê bi wehya Xwedê tê fêmkirin. Allah Celle Celaluhu bi wesîla pêxemberan ji bo piştî mirinê mizgînî û hişyarî dide bendeyên xwe. Allah Celle Celaluhu bi wesîla pêxemberan ji bo piştî mirinê mizgînî û hişyarî dide bendeyên xwe. Hemû pêxemberan di her fertetî de, di her derfetî de vê heqîqetê bi delîlên eşkere teblîx kirine.

Ka li ber hemên eserên rehma Xwedê birêne. Piştî mirina erdê, hişkbûna erdê çawa wê ji nû ve sax dike, bêguman ew ê ku erdê sax dike, miriyan jî ê wisa sax bike. Bêşik ew li ser her tiştî qadir e. Ma însan nabîne ku me ew ji dilopek av xulqandiye, Lê tu dibînî ew bûye dijminekî eşkere. Der heqê me de derb û meseleyan li dar dixe û xulqiyeta xwe ji bîr kiriye û dibêje, Ma wê kî van hestiyên riziyayî ji nû ve sax bike? Bibêje, Ew xwedayê ku cara pêşîn afirandiye, xulqandiye, ê dîsa jî sax bike. Ew bi her xulqiyetê zane. Ew ê ku ji dara şîn ji we re agir deraniye, înca hûn jî pê agir vedixin, ew zatê vê nimetî li we kiriye ê we ji nû ve sax jî bike. Erê, ma ew ê ku erd û asîmanan afirandiye, nikarin yên weka wan biafirîne. Erê, ma ewê ku erd û asîmanin afirandiye, nikare yên weka wan biafirîne? Belê, helbet dikare. Her ew e yê xellaq û yê elîm. Fermana Xwedê dema ku ew tiştekî bixwaze tenê ev e, ku jê re bibêje bibe, inca ew jî di cî de dibe. Ew zatê ku milk û hukimdariya her tiştî destê wî de ye, ji her kêmaskê pak û paqij e. Hûn ê jî bi bal wî ve vegerin.